Insomma, vera ma narax ma bejn mara u raġel nenduna ta' dak ħajaqsmu banju.
Icelanders, kif intkom? Infakkarkom li l-parteċipanti tal-Af Ireland qegħdin imsakrin
fil-dak, insomma, fil-post, fil-dar.
U l-ġimgħa li għaddiet jekk forsi ma nsejtu jew titu nifakrukom, tlifna mara. Tlifna Lella Rezza mhux essaċċa x'inqalet imma b'inċident ċkejken. Eh, trid tieħu noklu, noklu tħobbu noklu. Qatt ma doqtu Issa skont Edward hawn tradizzjoni biex tifqgħu ġieli fqajtu hemm. Le kif? Eh, kara ta' faslu wara kara. Madonna, madonna.
Issa dak jfisser illi allura fil-villa baqanna mara waħda, illi dil-mara bħalissa edha ikkupjata jew coupled dab ma

Aw, fażej. Fażej, x'inti tagħmel hemm ġew? Malli sirt naf li se nibqgħu irġel biss, bdejt naħra taħti bil-biża. Mhux ħireġ minn hawn qabel iddaħlu li mara. Nafx qed ngħidlek fażi. Le, hekk le, kollox nagħmel hemmhekk le. Naħseb taf li għandhom nara ġonu. Naħseb għandna bżonn indaħlu mara. Eh, naħseb
Malli telaq Jake mid-dar tista' tgħid li l-affarijiet fid-dar bdew jinbidlu. X'jiġifieri? Araw daqsxejn din il-logħba.
Jaqtgħuha ħażina u mhux talli jinħaslu. Indian.
Imma hemm ċans jaqilgħu ħasla wkoll.
Li kieku għad hemm Jake fid-dar, din il-logħba ma tistax tilgħabha għax kien jerħilhom, għela bħaj l-aħħa jitla' lura mit-tank. Issa, xi ħaġa oħra wkoll tgħid immissjawh lil Jake fid-dar, eh? Araw daqxej, xed jagħmel Clinton hawnhekk. Uh, cheers to the ones we've lost, you know, during this journey. Jake, Vanessa, And um, Alessandro. I'll see you, I'll see you, Jake. And Jake. And Jake.
So Jake again. Vanessa. Say Jake again. And Jake again. And one more time for Jake.
Clinton żgur li ma kienx qed jimmisjaħ lil Jake għax anke waqt li qed jagħmel it-toast nesih, jiġifieri xi ħaġa oħra għax aħna li naraw la violent dejjem titgħallem minnu sewwa. Meta Henrika u Mattias kienu sejrin jitnittnu f'dik il-kamra l-ġdida kollha frotti, kondoms u x'naf jiena, mela Ilenia lil Henrika għamlitilha xi ħaġa partikolari. Araw x'għamlitilha. Għamel maż-żejżiet, għamilt maż-żejżiet.
Għamlitilha l-fwieħa fuq iż-żejżiet. U aħna tafu kif aħna ta' Love Island, aħna ma nħobbux noqogħdu fuqhom, però s'issa ħafna drabi kellhom raġun. Il-fwieħa meta tagħmilha fuq iż-żejżiet tixbidlek l-irġiel? Araw x'għamilt jien. Inti ċċappaplu fwieħa?
Nagħmel hu. Ma tantx, iktar xi deodorants mill-fwieħa. Eh, ħafna. Veru?
Veru, veru. U taħdem biex tixbed l-irġiel il-fwieħa? Oh, ma nagħmilx għalhekk. Imma ma jde, ma Imma ħażin hi. Ħa ngħidlek fejn trid titfaħħa biex jiġu l-irġiel. Ma hawnhekk, ah, ħa nagħmillek ftit fuq iż-żejżiet titfaħħa. Aw, ħa nagħmillek hekk għax hemm. Iwa. Mu ħa ngħid xejn li rajt sewwa. Għas għamiltlek naqalilek, nagħmel lilek u mmur lem sewwa. L-affarijiet li qed nara dal-għodu ma rajthom f'ħajti. Għax ħanejlek, skont daw, iż-żgħażagħ tal-lum, jekk tagħmel il-fwieħa fuq eh. fuq il-biżliet, iktar għandek ċans. Ġoħana mill-lek ftit. Bardieri, Mbagħad il-lejla għajdli kif tmur.

Ara, jek tara ħafna rġil ġejn lejk, illum għajt minn hemm. Fejn titfaħħal fuqha. Fuq idejja.
Nissa daw mhux hekk qed jgħidu, eh, daw qed jgħidu nagħmillek xtita u ġennu.
Daħwa kif ġew. Ah, u u u tiffullawx, eh?
Isma, anke l-parteċipanti tagħna ta' nistgħu nitfawhom fil-ġakuzzi ċarkuzzi m'għandniex. Nitfawhom fil-banju, fil-banju. Fil-fatt, sinjuri, ħan naqdu mal-villa raġej. Manuel Morissa fil-ġakuzzi. Jena?
Mux inti jismek Manuel. Iva, iva, ħammux.
Dak ħajaqsmu banju. Manuel, din hija l-bombshell ġdida li daħlet Love Island u inti se jkollok iċ-ċans li taraha l-ewwel.
Eh, fejn ħa noqogħdu? Vera, u ma noqogħdux hawn. Le le ruħi qalbi, m'hemm xi ħadd ieħor iżgħar minnek. Matthew! Jalaw Matthew! Matthew! Hawnhekk hawnhekk. Allura, inti Matthew? Matthew jien. Kien ġennuni bħalek. Bħalek kif?
Irqa hekk.

Met you!
Imma kif il-verżjoni tagħna ta' Laugh Island, Laugh Island, xejn ma jiġina żewġ. Insomma, sinjuri, għada episodju ieħor, episodju speċjali għaliex qbadna lil Vanessa li issa ħarġet minn ġor villa u ħankunu qegħdin nintervistawha bħas-soltu ħajkunu it-teletubi qegħdin jintervistaw lila. U tinsewx, għada fis-sebgħa tistgħu tagħmlu like, share, follow, subscribe skont fuq liema channel qegħdin tarawh. U bħas-soltu il-logħba tal-lum hija għandha x'taqsam mat-tema. Mela, wara l-mewta traġika ta' Matthew li għaddilna minn ġo drain, is-suf tiegħu jidher li weħel ma' kullimkien, però weħel ma' sponsor partikolari. Ibqgħu arawh